Saz ozaly bilen filosofiýadyr. Ähli beýik kompozitorlar hut özleriniň akyldarlygy bilen meni bendi edýär. Betoweniň Ykbal gapyny kakýar atly simfoniýasy Näme üçin şu wagtam täzeçe ýaňlanýar? Elbetde özüniň özgerdijiligi bilen. Haýran galmaly zat Germaniýada ölmez-ýitmez eserlerini döredip ýören Bethowen, ýaňky simfoniýasynda fransuz rewolýusiýasynyň boljagyny welilik bilen öňünden görüpdir. Diýmek. Her bir özüni sylaýan kompozitor edil ýazyjy ýaly syýasatçydyr. Meň söýgüli kompozitorym Skrýabiniň öňe süren pelsepesi iňňän durmuşydyr. Ol Men ähli zat, ähli zadam men diýýär. Tebigatyň iň kämil bölegi adam, göreşiji, ýeňiji, adam. Ine, Skrýabiniň mawzugy. Meň birinji mollumym türkmen halk sazy bolsa, ikinjisi gürrüňsiz Skrýabindir. Türkmen sazy, özüniň agraslygy, çuňlugy, ýakymlylygy bilen iň beýik kompozitorlaryň eserlerinden pes oturanok. Dutaryň owazy türkmen sazyna söýgümiň hormatymyň netijesimikä öýdýän. Dutaryň owazy. Nury Halmämmedowyň Dutaryň owazy eseri kompozitoryň talypçylyk döwrüne degişlidir. Bu ajaýyp saz beýik dutarçy Mylly Täçmyradowyň dünýeden gaýtmyş bolany baradaky ajy habara ýürek seslenmesidir. Mylly Täçmyradowyň ady goşa tara taýsyz ezberligi bilen türkmeniň milli saz medeniýetiniň taryhyna altyn sahypa bolup ýazyldy. Nury bu halypa tüýs ýürekden sarpa goýýardy. Moskwanyň sowuk gyş gijeleriniň birinde bir demde tutuşlygyna dünýä inen bu täsin mukam, Durmuşyň öz içine alýan mähirliligi, egsilmez söýgüni türkmen saz sungatynyň beýik ussadyna Mylly Täçmyradowa bolan sylag-hormat üçin döräpdi. Gije örän mylaýymdy. Tümlük diýseň goýudy. Aý-güni dolup düşüpdir ýapraklary şahalaň, Gije şäher gijesi diý, ol durşuna şagalaň. Ol durşuna durmuş bilen gaýnaýardy, joşýardy, Näçe ýyldyz dogýardy, näçe ýyldyz ýaşýardy. Biri şygyr düzýärdi, ýene biri hoş mukam, Göripler özün iýýärdi, men boş mukam, boş mukam. Ine şeýle gözel gije, gezim edeýin bir dem diýip köçä çykdym. barýaryn. Ine birden, birden nirden bilemok jadymy ýa düýşmikän, ýaňlandy birbada pessaý, soňra batly hoş mukam. Saz kä beýnä urýardy, kä ýürege eňýärdi, Pyragyny ýada salýan parasatly heň bardy, Bethoweniň hyjuwyny siňdiripdir heňe ol, Emma men derrew tanadym, bu diňe ol, diňe ol. Dutaryň her perdesi diýdi, misli bir saky, Adamlar, durmuş gözeldir, ýaşaýyş baky. Entek oňat duýgy bilen, paýhas bilen birbada bet pygyllar, hapa işler ýaşaýarka dünýäde, şu saz bilen getirerin erbetligi amana, şu saz bilen ynanaryn adamlara. Zamana, özümiň ejiz damarym Şu saz bilen üzerin, Özümi tar edip mydam Men şu saza düzerin. Goý kafede kofe içip Jaza uýsun ýaňralar. Emma şu saz meň Ruhumda ömür boýy ýaňlanar. Goý durmuş maňa kyn günler Agyr ýollar eçilsin, Durmuşy kynlygy üçin Doly ykrar ederin. Gülleň biri bir adama şu saz bolup kömek bersem Mylly agaň beýikligini bir basgançak beýgelder. Müň dokuz ýüz altmyş ikinji ýylda ýaş kompozitorlaryň Moskwada geçirilen Bütinsoýuz bäsleşigine gatnaşan Nury Halmämmedow dutaryň owazyny özi ýerine ýetirdi. Her notasynda milli äheň dyňzap duran ýokary çeperçilikli bu eser şo bada saz professorlarynyň, emin agzalarynyň, tanymal kompozitorlaryň Sazşynaslaryň, artistleriň bada-bat ünsi özüne çekdi. Bäsleşigiň birinji derejeli hormatly şahadatnamasyna mynasyp boldy.
Elli ýedinji ýylda konserwatoriýa gitdim. Elli ýedinji ýylda girip, bir ýyl okap, elli sekizinji ýylda konserwatoriýanyň içi bilen zal bile barýarkam, bir yzynda bir ses geldi, Aman, Aman! Diýip, kimkäni diýdim, ýöne bir tanyş ses. Ynha, seretsem, Nury. Hä, sen ýeköziň bärik gelip, ýeköziň otaýjaksyň, menem gaýdyberdim yzyň bilen diýip, meniň ýanyma gelip, O sen haçan geldiň? Wiý, men eýýäm okuwa-da girdim diýdi.
Talyp ýyllary özboluşly we özdiýenligi, diýseň zähmetsöýerligi, bilimlere teşneligi bilen tapawutlanan Nury, sözüň doly manysynda hakdan içen zehini, onuň üýtgeşik ýatkeşligi, saz çalanynda barmaklarynyň tebigy çalasynlygy, islendik nätanyş saz eserlerinden derrew baş çykaryp bilmekligi, ussat mollumlar bilen gürrüňlerde özüni erkin alyp barmak ukyby köpleri haýran edýärdi. Her ýyl dynç alyş möwsümi wagtynda öz watanyna döredijilik gezelenç etmegi, Milli sazlarymyzyň çeşmesine, çoguny, jümmüşine aralaşmak bularyň barysy Nurynyň gelejekde ussat kompozitor we pianist bolup ýetişmegine uly itergi berdi.
Kerim Gurbannepesiň bir goşgusy bardyr, Talant diýlen zat gaty beýik zatdyr diýýär. Emma öz wagtynda talandyň ýoklugyny bilmek ondanam beýikdir diýýärdi. Şoňky ýaly, şo Nury şo talandynyň bardygyny bilip, işleýär. Ol onuň eden zady gaty özi şoň dogrudygyny gaty ynanýar. Dogrudygyna hemmetaraplaýyn göz ýetirýär. Şeýdibem işleýär.